lo kal tam thei lawk a an hmu khat zauh hluk hluk an thim thiam bak a an hman rawn ni ta thei hi nuam tur awk a ni ta chu heti ve ang hei khi tiang an thil thil thiam hi.

Nia ei chak, sawi hrim hrim la kan lo kal khat ve se rawn kal ve theih chhan chhun a rawn ken ah maw? Sangha lampang si te maw? Sangha te tui a tui hawp tur ang chi deuh te pawh tawrh a. Termin Terminator a ni vat lung len thlak le. Hi, thirty three lo maw? Sak ngap te te reuh te te ho kha. Kha deuh fek. A kha ka ti thei lo ti chu. Fai tai la kei thei nge o. Ma se ek kha in pai don lo a kha don tho mo kha kha chu. Te reuh te te a kha chu. Ai sak ngat sak ngat. te fry te ei thei ngam aw ro rep a tia kha ka ti thei lo a tia a ro rep chuan nia khak chu um a mawm ei thei lo maw a van buai thla fry chuan a mawm leh dawn bawk si a mawm ti thei lo lo kha lo pawh ni se. Artui buh nen a siam deuh hlir maw? A dang ruih chu hei thei dang a nei bawk a ni a ni. A nem lampang zel a ni ang a tiraw? Fan hlung nen hlai hi chu. artui buh ani chuan aw tichhan var a siam ani leh artui kha maw i chhum phawt aw. Artui buh chiar ang deuh in buh hmin hnuah artui telh aw artui kha a hel in zuk thlak tawp a zuk chawk tawp a sah sah ah chuan hmin dawn a ti lo. Te chu ei thei deuh ber. Enge i khel? Roblox. Enga? Roblox. Engawh chu chu phawimaw kan en chin. Enge a ka? Kha engmaw a nuam mi? Enge sam lem te siam tih na mi ti khan. Kha i khel char char mai mi. Engmah zâwnin a pawter mit te nen.

Home to rule lehlam ah chuan kan lo thu lawk ang aw hei hei kan kan kan seng fel pah lawk nge eng thlak ami aw aw dah chhuak rawh dah chhuak rawh.

Aw ai one two three one two um e thal tuk in hmel tha hlawm lu tuk ringawt ania changtu pa pawh la hmel tha reng

Maria ka lei a ka dah let leh lo. Ka eng zai en tih hrim hrim. Kan zawng kan hmu ngai lo kan hmu lo thin a. Pali khan zan tih. Kan zu lawm lo thin a. Pawisa kha ka ak si lo a ka G pay dawn na a theih bawk si lo a signal kha a lo awm lo a kha mi dawr ah khan. ka scooty taxi hman kha a za ka puk sak a chuan Zoho te ina ka zuk drop tir khan a scooty kha ka peih leh dawn a signal ka nei ta chuang si lo a ngaw rawh tikhan lo ka chhuk phawt a ngan ang kinah ka rawn peih meng zia ka ti a ka peih cho lawm a hnuah a pawisa ka puk bawk thaibawih bottle. pitch a in rawng a in ang kha hmaileng in rawng a in ang pitch rawng kha kan hrelo tlat a nih kha Eddie zawt ang Eddie hei eng rawng nge hei hei bottle hi pink a ni ang rawn tih ve chiah kha kha i ka kawr lung kha ka hre tawh lo reng reng lo. Nia, kan awm reng thei bik bawk thin bawk silo. E tha em em ang, i lo tlangval. Tumi kha maw? Aw le ka lo thawn ang che, ka lo thawn ang che. Tui pawh ka hria, ka lo hre thei leh thei. Eng? Perfume freshener leh perfume nachang an lo hrelh nachang hi hre tlat zel nang chu thil hlim hlim hi nachang mamawh tur awm ang hi hre thiam bik tlat zel hei kan hnar hritlang hnar thi kan buaipui ni kan inang kheuh pi lai nia lo lo mu hah chaw leh phawt mai erawh kan awm reng thei rin bik bawk si lova lo tha zel a lo tha rawh lo tha rawh. Pathum chauh kha in i boxia tawrh in khuahar leh dawn mang e. Tiang kan haw san angan khuahar leh dawn a nia. Lo zuk leng ve vut vut teh u hei an. A leng thei tur tur kha chu a khuahar thla lutuk member an tlem si. Pakhat room lamah awm char char bawk si. Nia nakinah chuan umm hman deuh ve vawi in maw. Kan hman rual thei lo lutuk ve bawk a. Hla che deuh zuk zuk mai ang. Ei zipper sawi ta chuan keipawh hi a va kau nasa ve khawp zipper dik theihloh a ni i keng duh ka ti reng a ni bag kha thlak tawh rawh ka ti kha ade ka khua har vak suh aw.